Right asante sana inche omesa togera nse toyakwanere buna nabange okomanyia omosike Anthony kibagendi nore iga iga ase e studio neng'ana togochia gokwanera emambiga ya bono nobo omobo iga bogente konya gokwanerwa na abagusii na abajumbe eh, rituko ria alamisi ngochi bare koumera na abajumbe abachone baria bare nominated abarayi baite korwa rugusii nabo igo anyare gotwara epress conference rituko ria ijuma koreng'ana buna twaebete togosangana omosike Joash Nyamoko oyio ore omojumbe onotimogira ango rituko ria igoro korwa iga ase e studio ii obo omobo iga mbaro lakini

Ah, mbuya mono sana naende ndugu ase ogotochika gocha studio yaino Yes. ya minto fm enyakaruga y'omogusii Mhm. Eh, inche buna gwatebire igo nkorokwa antony kibagendi Yes. korubo getutu chache south eh, natenenete chikura 2017 eh, tinchieti ko- goeta bagakora ukarabati gete iga rende Mhm. nabo kera omwanasiasa okobuchi korwa nabo agoteba igoro tiri Ng'a- yane ng'ana nekende. okara- lakini rende Mhm. tobwate ribaga rinde Yes. in eh, 2022 Mhm. eh, enachire studio toragosoria amang'ana aya nayande amange maete otagete togambere erinde tonyare gosemia abanto baito eh, korugusi Mhm. gento kende nkoteana mbuya mono eh, eredio eye yaino minto fm yabeire kegotema korenta abanto bechinsemo chionsi Mhm. bari bare ensemo ya eh, Tanga- handshake mbaro tanga- ba- bare tanga, tanga tanga mbaro kiere bande weke. bagatigati Mhm. you know mwatemire sana Yes.
eh, eh, chiri chinde chia chis- chistudio chinde Mhm. igo bagoutiko Nonya nabatangasaji gokonyora ebagu- bagu- bagoeteria asande eh, mpaka bachaka korama abande korama chi abanasiasa bande batari ase ensemo eri baakanire bakwane so nkobairaneria mbuya mono for being forthright for being eh, neutral ase enchera mokogora ega- mogokora egasi yaino.

Ntwaroche obomo gose twa ase for the last one week yaetire twarorire abajumbe ba Gusii barongo rugongo rwaitu rwa Gusii bagoteba ebatete gocha amo nogocha oko amo nase eng'encho ya interest y'omogusii. Rituko rigoro nabete ngosanga ninkwano nomonyakerogo bw'abajumbe korwa ase orongo rwaitu rwa Gusii omosike Joash Nyamoko oyorebaigwe omojumbe Onoti Mogiranga agateba ng'a eganga yabe enene mono yogocha amo na ase engencho ye interest y'omogusing'a nonya nekero keria kende gionsi kegokwanwa, bagenda basanga ase obwamo. Ekero keria okorigereria obe omobiga bw'omogusii, omosae nare involved nonya nomosangererekano oyio obete chinsemo chiria chia Kitengela on Sunday, I don't know whether you were there, were you there? Noo Mhm. nare konyara kogenda oo Mhm. tinchikiri Mhm. nonye nare gochikwa nare kogenda oo Mhm. seng'encho mbari o- o- omosangerekano oywo Mhm. tori realistic Mhm. igo ore egento gia selfish obonche obonche naki kerio oroche kegendererete Mhm. nkonyakwanera tore aywo
abasae bono ngetari kibabwate ase obomo boiga ekero keria togokwanera igoro y'obomo bwo abagusii kera ah, kwarora abajumbe baria abachore banominated eh, senators ne embisi bagocha amo, nonya ase omosang'anero kende gento torarora bo, barai bonsi bagocha amo, lakini baadtu y'abanto bachire amo bagoteba ng'a obomo obo naboto- nabotoganeti. Ah, asante sana Mhm. egento egetang'ani ntaete koboria neke Yes.
obomo bwang'o bw'abachumbe koragera chibesa chi'omonto oyomo gose obomo genuinely bw'abagusii Mhm. Ase engencho abagusie aro ntobwenerete gotwara obomo, ntobwenerete gocha amo, twakwane luga eyemo, twaigwanana buna egento togosuguma neke, Neke. erinde twanyara gokonyeka. Naende ogocha amo igo togocha amo tori gochaka emi- emetienyi kianda to elections. Igo ogochaka kare gwachaka konya kopanga ng'ora kwanya korenta abanto ang'e, kwanya korenta abanto amo, tari okobatitora ekero ere convenient, kwabaita and then ririkwa ebinto biachakire gochenji nario ogochaka korenta abanto amo norigererie omogakanya chaye nere otemete sana Yes. gotorenta amo buna omogusii Mhm. iga achagete kare 1992 Mhm. konya korenta abanto amo abarayi amo abarayi naende tari buna nababoka bachorire Mhm. abarayi mbaro bare nkaria batachorire lakini babwate usemi mkubwa kabisa Mhm. omonto agoteba togende gochiga abanto bagenda gochio, abaraai b'abaalimu, abaraai be chinurse, abaraai be chitundubari, abaraai be be- nonya ne chi club chi'emepira, abaraai b'ebiombe mbiro ebinene, chi cooperative nchiroo chinene, okorenta amo. Tari gose omosangerekano bw'abanasiasa ikomi kwarua obwate abwo na abwo, abwo nabwo obomo Lakini, lakini bw'omogusii. mosike Anthony, ase omosangerekano o Kitengela, gose gotebekana ng'a abanto barenge ororo, all professionals were invited. I'm a professional, I was not invited.

eh, enusu igo barwete constituency eyemo ya eyio ere bonchari na babere batato koru nyamira west mugirango so eyio tari representative of aba- aba- abarai bagusii naye nabamura abarengo igo mbasigete sana nabarai in their own right but it wa- tiarenge representative tiachigete banto buna ebwenerete. Eh, igo ntaete ng'ira ng'irorere ase amang'ana aye oborai ob- ob- obomo obo. Yes. Gaki tiga totige kong'ainana. Mhm. Kobeka abanto bacha amo takes time. Mhm. Nkoira ere engaki. Igo okwagacha ng'ora ng'ora buna omonto okwagacha enyomba. Mhm. Nonya na enyomba ngoteba bare Rome was not built in one day. Mhm. Bono igo okobeka iga eh, ritabori kwabeka omochanga kwanya gotiria iga mpaka enyomba yatenena. Mhm. Tari okoboka eh, eh, November eh, September tobwate chikura August next year gwachaka koteba oboma Oboma bw'omogosi. bw'omogosi. It cannot work. lakini mosika antoni gose narige eh, twabere tokorigeria abanto ba mount kenya basore gocha amo abanto ba north eastern mbarosio eh, movement ene korokwa upya movement kero Ah, omonto ebi akorakana bionsi ng'a ebikorosiwa Mhm.
abanto abange bakorosia ebinto ebio mbari batomire bachi korwania deputy president ase eng'encho ebinto bia

Tokobetereri banto gochia ase obomo ot- otaete gotumia goa chibu ebirengereri biao. Ntorooche bono nabanto gaki Kenya, omaete engaki ya Moi, banto mbabwati chiredio echi buna ochiroche iga chinyinge. Ba- Banto mbabwate social media, banto mbabwate chi TV etware koenda twaroreramwo omonto buna intwe ntwabwate stima. Tware koenda twaroreramwo omonto rimo igo. Sikuisi abanto ebabwate information. Igo bono tokong'aina abanto. Rituko ri'Alamisi, abarai koreng'ana n'omosike Joash, rituko ria igoro ekero keria tware gesanga nere iga iga ase estudio, Odhoo oyio wa Talking on Phone, natebete ng'a rituko ri'Alamisi ingotwara bare egeikaro gi'okogenderera gokwanera obomo boiga nabo igo rituko ria Ijumaa batware press conference gokwanera ng'a nki babete bagosanga gose nki kebe barabe basangire rituko ria Jumaalamisi. Asante. Ekero keria tokorigereria abaraya ngochia bare koimerana, nkamoboria iga, Ee, abaraayi aba iga obomo boiga n'abanto bonsi bobwateranetie, basae mbaroo, abajumbe mbaroo, na kera omonto agateba ng'a ase abaraayi baria bachorire ase baria bataikire nomosangererekano oria bw'erituko ri'Alamisi, nabo bararorekane gopinga obomo bw'omogusii. Inche ngopinga nde, tindi gopinga obomo bw'omogusii, igo ngopinga obobroker na oboconmanship. Abanto abwo, omosike nyamoko, I respect him, ninsigete abaraayi baito, Lakini batige kong'aina abanto baito, gwawache kuhadaa watu wa Kisii, watu wa Nyamira, na abagusii bare in the diaspora igaa, Kajiado, wapi wapi, Narok, Nakuru, kera ase. Inaki ekoba convenient for them bachake boni iga? Nki batachakerete kare? Igo, koreng'ana naye omosike Anthony, Yes. obomo boiga endi bwagane- bwa- bwaganairi gochakigwa. Ekero buna basoete bunge, anga ebacha- bachete amo, bachake kosuguma amang'ana ya obomo bw'omogusii. Ekero abasigari bakorikwa, Oyo batebete buna nere inde bono e chief minister. Abasikari ekero bakoriikwa nainto baeteria buna nkorora bagokora gochia central Kenya. Ekero abanto bakoriikwa eserekari baeteria iga. Inche nasoete eserekari ekero nasoete eserekari 2018. Yes. Engaki eyio ekero abasikari bare koriikwa gose abaalimu gose nini, e deputy president before achake korwaniwu naba Nkonyora arenge amabaga ayio, obagere abanto barang'e nere iga abanto bakonyeka. Igo basoete bakamoita esegi, intwe ekero twasoa ntonyoreti kende. Anga erio 2018, 2017 nari baikaransete bachake goteba yaya, gaki abanto nkoriku barasegete, abanto nkori obomo borobi my brother ogontebia ekero abagusii bonsi pi top Kisii professionals babutirwe bonsi pi what are you saying my brother?

tiga ngotebi batige gotong'aina all kisi top professionals ebabutwa ase eng'encho yaki ase eng'encho y'amang'ana a siasa aba barobu barwa oo bacha bono edageka y'omoerio mbono bagototebia igoro y'obomo nintagete togokore egepindi eke oakere omosani oito nyamoko Yes. na bari bande bago champion y'amang'ana ayio nabo bakondoka omwana gose inexperienced Yes. lakini ntagete ngotebi iga bono abanto watu wamechanuka Tokong'aina abanto, abanto mbaroche, abagusii bonsi pi barenge eserekari, baria barenge ebirogo ebinene, inche nimeponea. Omonto okorokwa oyonde omong'ina PS. Mochache ameponea, anga twabutirwe, abande bonsi pi babutirwe, nonya noyo MP ya Bonchari iga abutetwe egento keria bamogembete, you see. Bonsi pi baminyokiu babutirwe. Mbono bagocha gototebia igoro y'obomo bw'omogusii. Igo bono egetari omosae abwate aroro rende ase okwena king'e obomo mborobwo mboroo, ekiagera nonye Getari abasae nkeyio, mba. bari nogotumeka korama na kong'aina abanto buna aba- abasae mbaro. Naende ntaete ngotebia iga, eh, oboraai bw'abasae is not about naki ogotuora mono kosifu erieta ria kibagendi. gose gotuora mono, gose ifwe erieta riao nyonka, gose matiang'i, gose ongeri, gose obure, gose mangi, gose magara. Oboraai bw'abasae nomonto bwechogete, omaete kobanga abasae, omaete koba guide na go provide certain solutions ekere ebinto biaikire ekenya. Tari abanto bagocha bari bagochikwa boka mbari bakora amaruto, bakora ama osoro, bakora amaki bagende, bakora amake mosi, buna nenda yaye yoka akonya koira Karen, i- abwo nabo bono bagokora ki Bako- bakorangeria buna abarai b'abasae obotari borai a- amang'ana y'oborai nokorenta abanto amo igo okorenta abanto amo noe mbari motari koigwana Mhm. mwaikaranse emesa mwaborani amaswali mwaborani inkai bono twaetanerete inki totakong'usera amo N- to- togocha amo what are we going to push for naki togosuguma naintwe tonyore egetari tari na ekero ere convenient kwarwania ongwae kwarwani magara Mhm. kwaminyoki kibagendi Mhm. gwasiba maangi ekero ere- ere convenient for you naende kwabarangeria bakeigo bari baratere erieta riao kwateba buna bono twachakire Eh, ndi omobwekano bo- ndi omobwekano bw'omosike eh, eh, silvanus osoro oyore omojumbe o south mogirango Eh, or- be- eh, ekero keria okomorigereria esiasa yaye igare motu omo- bwe- ekiama kia uda Yes. na mosike eh, de- eh, mosike eh, William Ruto Yes. eh, noarenge ase omosangerekano is part of ye- yekiombe ebiombe biga biabere bigocha gokwanera obomo boiga Mm. igo nakwo goteba ng'a Aya. ogocha kwabamo nonye despite the fact ng'a bare biame tofauti tofauti andake iga abetere rigocho Ah, omanyete nche nosoro etonga chisare Mhm. Eh, ekero odm yaerete gusii Mhm. ekero omonto ang'anyete korwa odm Mhm. togatigara nche nosoro tokonyeruanerera sana Yes. between 2015 2016 2017 Mhm. before nche defect eh, baonetie ticket yane ya odm bakaga omonto nkaenda naende nkamobua bobe sana Mhm. nere akaurwa etiketi omonto onde akaegwa akabua omonto oyi kabisa aka- agachorwa Mhm. inche nonsi orete okogamba mono, igo nkoe esiri y'amang'ana nonsi ore agontebia, igo orakumie, tintaeti konya kwana iga estudio, lakini nonya nonsi oro aya ngokwana, aya ngokwana onsi ore arenge koba aiga are gogo kokoorokia etiki, namaete lakini rende omaete naende, ndire ogocha ko- o- kwabera etimu ororekane, Kwaroreka ng'a naye naye nore. nore. Igo mbaro barasoba mobo iga

Omonto okorokwa Silvanus Osoro, e Deputy President etamorochi ekera tobwate emeeting y'abagusi, iga akoboria wapi kijana yangu. Omonto okorokwa Ben Momanyi, oria nomonto o Kalonzo ime zaidi, agotara na Kalonzo gochi Nyeri, gochi wapi, gochi Nanyuki, buna kwarora naba- neba na abanto babere bata- batato bakoumera, buna bagotara ere noare na Kalonzo barure are igo bono obomo obo mborobio ogonte naende obomo epati nereri epati ekwagachu an, a night before Ngoteba renge eh, u- eh, eh, probably neroro ng'aki epati nkochire koba formed yokoreta omogusii amo mbateba abande gwetera ase ru- Yachererire. gwet- gwetera rumors ochire ng'aki Yachererirwe. e- ekiama ekero kerabe United Progressive eh, Alliance gose barigie enchera eng'ao Bo- ntaete nkoboria iga. yes mhm. Eh, oborai Mhm. abagusie tobwate chiclan ang'e sita iga Mhm. ono totebe korwa bogetutu yes korwa bogetutu abarai bare ase uda Mhm. nindo nche Mhm. ntobwate migosi ogamba ntobwate dr ndemo ntobwate dr arege ntobwate bosco gichana ntobwate omwando ntobwate nani korwa bogetutu Mhm. ning'o otete gontebia ore ensemo eyio ende it is just an individual Ebachakirete Gose or elected- two. eba- ebachakirete elected Aye, leaders. n- igoro mbarangereti abanto Mba- sunday kero omonto mba- ngwantebi mba- buna mba- mbarangereti mbarangereti professionals. professionals. nkai barenge aba aya toche buna nyaribari Mhm. ntobwate omong'ina Ra- Ra- raila otundo okoboria obogavana Mhm. ntobwate omosae okorokwa charles matoke Mhm. ore ng'umbu okoboria obogavana

naigwete Mhm. ase deputy gavana ekorwa Mhm. nomosubati okorokwa Essie Okenyuri Mhm. tore nere Mhm. nkai barenge na Alpha Mhm. nkai barenge ase meeting eyio Mhm. tindakuna chi constituency chionsi Mhm. toche bobasi nkai um, abo mogoa barenge nkai glory oruo barenge Mhm. nkai kemi arenge nkai sam nyakundi arenge Mhm. abarai tomanyete nkai chi professional chiarenge koru chinsemo echio bono ekero ogoteba igoro ya o- o- professionals mbarangeretiwe gwateba iga Chi idlers na abanto bakorokwa sycophants nabo barangeretwe gochia Igo nakwo omokutano. ogoteba ng'a ensa chinde eh, ebirengererio bi'ebiga bi'okoreta abarayia amo, especially korwa ase orongo rwa gusii, baria bare ensa chinde bakororekana gopinga

Oko dif okotwara political differences oku tari gopinga emeroberi Igo nakwo y'eserikali. ogoteba ng'a baria bare eh, babwate oboamate n'omokonyi bw'omoraia bw'ense Dokita William Ruto nabo Yes. batarangeretwe ase omosangerekano oyo. Igo ngoteba iga, Mhm. mbarangeiri ase eng'encho batari sycophants ba abanto bagotema gopushia egento ekio Mhm. ki'obomo bw'omogusii bagoteema kong'aina abagusii baria bare eki bakoreta isinya. Right, edeka na emerongo ebere na kenda chioka chiabo tokenimeke chinsibere chiabana mambia ande asomana asobwaterete minto efemo enyakaru na magusi ndoka iva nsoma kori eng'ira na inani kero keri togenderete gotanga amo naye ase ensemo iga igoro yobomo boiga tokonya gokwanera ne getaria abasae babwate ase ensemo eye iga tore na omosike Anthony Kibagendi oyio tore nere gaiga ase studio mosike Anthony Yes. kwaboreti bojumbe 2017 buna gwaba- kwaba gogoteba Yes.
eh, Chikura nigo baidha kwanyorete omosike Anton. chikura chiri bantangaserete Mhm. ne elifu tano Mhm. lakini chiri rende nachete engatebia ochiabwente koba Mhm. nabo chiarenge elifu saba na gento na oria oirete echiarenge elifu nambuete echiarenge elifu tisa na gento Mhm. At- ambwerete 1879 Mhm. lakini rende nomaete siasa nero buna egocha yaba Mhm. ngataka kobeka epetition lakini rende e- e- E boss yane bono e deputy president noche buna anchete abasae agantebi tiga amang'ana ayio tiga nkorigerie egento igaa o- onya goteberera erinde kegocha goika engaki eyio ende onyore kwa kwabeire nguru kidogo onyare kominyokana naende na abanto aba ngatiga rende kobeka amang'ana ye- ye- yekwerende ye petition Abanto abange babere bagwesokia ria bogetutu ya Chache South Yes. ase omosike bono omomoi monyonga are omojumbe Yes. goetera ase ekiama gia Ford Kenya. Yes. Ekero keria okorigereria ngwatenete chikuru echi iga aye nomosae Yeah.
obomo boiga bwasoire gocha Yes. ngosoe nkorera nore chikura Yeah. I'm not sure whether you are going back to ase chikura echi iga but I'm I- going back and is- I'm going back to win.

naende ndete ngotebi iga Mhm. you can fool some people sometimes Mhm. but you can mo- not fool everyone all the time Mhm. yani nabo orang'aina abanto bakeigo chingaki gete Mhm. lakini tokong'aina kera omonto chingaki chionsi Mhm. gaki abagusii baigokire ama- amongo abagusii notegerera buna bagogwakera esimi iga Mhm. abanto baigokire obongo tokonyara kobang'aina rioka rioka

eh, aspirant Mhm. igo tobasa kong'ainwa mbare nkorora sometimes bakorika facebook buna oyo takorusiwa oyo takoru okorusiwa Mhm. naende bare bagoteba oye clan kiaye osoro comes from the smallest clan in south mugirango Mhm. is the mp for south mugirango Mhm. igo bono ebinto ebi binde bagocha batema gokwana mbabasa gokong'aina igo kwamboria inki gekogera ndoche buna nkobande omochumba obogetutu chache south Mhm. bogetutu chache south ntaete nkoe history yake igo Mhm. ekero omoga Ekero okobori chikura tari raisi ogochorwa on the first or second attempt. Yes.
Jimmy Angwenyi iga achagete kobori chikura kare lecturer iga University of Nairobi in 1978. Akabori rioka rioka rioka atari ko give up mpaka 1996 ekero Onyonka akwa Akaboria against the sun wonyonka, eria engaki eri noinyorete moigago kobwata okoboko naye ogocha. Naye ogosoka rioka na kogeta. Ee, lakini jimiango enyi abanto bakaamua komoa that time 96 aboreti kane gose gatano akamanya koba elected. Richard Onyonka nere agachaka eri 1996 akaboria 96, 97, 2002 agacha koba elected 2007 despite having that family name bono na inche ngachaka kwagacha erio erieta abo getutu chache south in 2007 Eh, eh, kitutu chache kere ngima naria agachire bono iga there is nobody in kitutu chache who doesn't know me unlike bari tokominyokana nabwo onde taiyo tamanyeti kieni kiane gose erieta riane nonya neriogi riane naende inche buna ondoche iga nakunire kera ase kanisa teiyo ntanya gotacha abana ch- ngosapotinde buna bakoenda form one bakoenda university aba ebirema nabire chi chi chi wheel chairs for many years naende nkoirande ebinde nakonyire koagacha chinyomba chia ab- ab- ab- eh, ababuraka ba- bari bara abataka kabisa nakonyire abanto bakoenda chinyagitari. Nabwate siria y'abanto here and there, security company yane yararikire basae bake bari baranyare konyore twarigeirie egasi Nairobi aa naende ebirengereri tobwate mbire different kidogo kobua bari barabeireo buna bono ngokwanere ng- ng'ende ward by ward Yes.
mbare bari tokobori nabwo egento bagocha babori endugu yane Evans bagocha bate naki bagendi karigetwe ofisi ya deputy president

Rituko eri iga arosetie erimo, oteri echiaichire chionsi pi inho na binto binge, lakini ase ensemo y'aba y'abasae inche egasi yane is advisory, Yes. nare go advise the president and the deputy president Ase on amang'ana youth y'abasae. affairs. Mhm.
lakini ekere nasoa chisegi chikang'ea lakini ngatema ngasuguma

Buna Lakini gose- inche lakini noe gose- mosubati ominto, Eh. basubati baminto babere, Eh. isiko abare mbabwati gasi. Igo omonto tabasa gochaka gotorwania na egasi nka- naki otararigeria aba- abasare. Ntegerere e- edageka eyemo. Mhm. Bari bakominyokia, bagokwana amang'ana ayio, oyomo na ekaunti agokora are municipality, omonto omonene sana orabeire MCA Mhm. for 15 years. abete omokansoro na omo MCA akakani o 2017 mm -hmm. nere okoboria abanto nki bagendi akore ere ore ekaunti mbare ngari ikire ekero kerio mosike Anthony ya mugambi nare ore ngumbu mm -hmm. abanto bae bakonya gotara goteba buna eh, kibagendi nki akore ere mbare ngairire ngumbu nare okominyokia okorua wodi yende eh, Nyatieka Award nere ogoteba ng'a ere orikirwe obeire mpaka echairman ye council ye university mbarenge arikire, KMTC mbarenge arikire, tiga totebanie ekeene totige kong'aina abanto. Mosike Anthony, Yes, Gwatebire ng'a gasi teri yande, yes.
lakini twabeire tokorigereria abanto bagwaka siasa na abarayi baria bakore bakogora ebirogo ebinene bagoteba ng'a vijana wapate kazi. Yes. We are going to create jobs for the youths. Yes. Emeremo eye iga meremo ki naende ng'ai egochia iga? Asante sana.
Emeremo yabwente korwa number one ase big four. Big four egento buna housing. Chinyomba chiare kwagachwa 500,000. 500,000 houses enyomba eyemo ere two bedroomed emerango erenge egotwara emerango minimum etano. Emerango etano chicarpenter nchinyoreti egasi. Bari bagokora plumbing mbanyoreti egasi. Bari bagokora wiring mbanyoreti egasi. Aba bakoagacha kabisa bakobeka brick and mortar ritabari ne simiti mbanyoretie egasi chifoman nchinyoretie egasi aba bagotransport emechanga ne chi- ne- ne- ne- kwerende ne- namagena ne chisimiti mbanyoretie egasi nabo egasi yare gocha korosio igo totebe abanto batano per house times 500000 those are 2.5 million jobs chiare gocha koba created that is one number two Nkwaigwete Deputy President kegoteia abanto genda TVET, genda TVET, genda TVET. Erio igo yarenge gocha gokonya abasae batware skills chikobakonya gosoa into that sector naende banyare gwetenenera. Omonto ore plumber bono iga nkaria tari korigia egasi, iga agocha okonya omonto kobeka etangi, omokorera piping, kobeka. Oyokorete electrical nigo agokonya omonto omo connecterie estima. Oyokorete egento gekorokwa buna carpentry nigo akorosia ebitanda, chikabati oche okoroseri chi chi wardrobe nyomba. Bono egento kende chigasi echi are korwa ase oboremi the egento ndaroke the entire value chain gochakera ogotrain oche production bari bare mogondo, oche bari bagokora marketing, oche bari bagokora value addition buna chinyanya chiarosiwu tomato paste echinde chiarosiwu tomato sauce. Eh, ekaau yarosiwu yaba ekawa yokoroseria echae kabisa, gose yarosiwu yachi korosia chichocolate gose chismoothie. Egento buna amatoke aba value addition na ebiasi

Abanto baria anga ebarigetwe anga abanto bake mbanyorete ki? Mbanyorete chigasi. Number two, ekero orikire egasi buna, Ant- buna Evans Makura nore igaa KBC Minto FM nobwate chiomba enka nobwate omogondo noche multiply effect gose naye okorwa naende egasi yao chigokora ngote paka orike Eka omonto abanto so asoke. it will have a multiplier effect mm -hmm. abande mbaro naye ogocha korika mm -hmm. nobo omonto ogokora mujengo nere nabwate omonto akorika amurendere omwana oye naga ari ase mujengo mong'ina nare ogocha nerongori neyoyo oonia mm -hmm. it has a multiplier effect enene sana ekero

Eh, abasae ng'aki okoba involved ase emerori yao kwene ki ng'ana barabwo nkonyara bare gokina bono rende. Asante sana.
Eh, ntobwate e, e mentorship program Mhm. yabeire gekoran eh, ense engima lakini naende on my own na inche ngotema ndi komenta abasae Mhm. na noe mbari ngokora nabwo esae e, e, na- na- nabwo egasi kabisa na abasae Mhm. enataka nkunere naki Mhm. buna nabeire mentored ne deputy president Yes. yang'orokiri buna abasae mbabwente kobwatwa okoboko bakine Mhm. na inche nkobwata nde abasae bande erinde nyare kobai- kobainwa Mhm. abasae bagusii nabo bagogotebi noe ndiri kwamboreti igoro ya brian mamboleo Mm. nani nani mpaka abu barenge emeeting eyio obomo Mhm. bonsi nabo bagogotebi mbaeteire okoboko kwane Mhm. Twen- bari twarenge nabwo odm i used to mentor them kera nasoa jubilee mbarona beire kinkomenta Buna nde UDA, we are supporting young people, we are encouraging them, tokobatei tacha iga, tacha iga, monyare gokina. Eh, tinkonyara goteba na- that I have done much. Yes. Lakini kulingana na uwezekano wangu, hiyo kidogo nimefanya. Lakini egento kia muhimu ase ense eye Yes. is information Goiko twaroma. gotema tore twabae information eranyare kobakonya nkwamboria amaswali amako ng'usana igoro yabo getutu chache south otarang'aiba gang'iranerie Inki ndengerereti gocha gokorera abagetutu erinde banchore? Nkwamborire ki nasoe amang'ana ande, neba koiraneria aye. Igo orang'e chidegeka ibere isato It's okay. nkunere. Bono ase buna nyatieko, ewodi ya nyatieko, mbwate etimu engiya sana egokora egasi engiya led by my brother uh, Alphonse Osongo, mwana bw'omwalimu.

the main roads Ehe. echirosiri buya Mhm. na intwe noo totaete goika abo Aba, okay, eh, ekero ko- orase ensemo eyiyo yechipara banto abaro ase omopaka konyora bari omopaka bwe constituency ende neyende omopaka bwe ward ende neyende kiya konyora bagotwarera emechando ye- ye- ye- ye- oborayi obobe yechipara binto binde. abarai onye kore buna aye Mhm. onye kore ewodi totebe ya bong'ariba Mhm. nomonto ore ensemo nche korwa ase ward yariana by the way O- okoruriana Mhm. totebe nomonto okorwa Mhm. eh, bomariba Mhm. ase more bwate eboda abarai abo babwente korangerania batebanie pare eye naki bono monyeroche naye obwente konyerosi gose ninche gose tokobeka our heads together tonyerosi tari koigno abanto na kobachaya na koombia buna mbabwenti korosia riupara especially bari bari bare emepaka bari bare emepaka eh, na- nakunire eyi yagetare paka Yes. mwisho wa lami nyatie kogosoa iranda ochi gosoka nyakoe erami toruo tosoe emotemo mwamu togende mone keria ngoko kera nyabundo Nyatieko, ebi bionsi ntorengerereti kobeke elami. Ntorengerereti chipaara nchiro chinde chinke chinke buna egege, nyamorenyo, birenge, togende mpaka echi gosoka Jokvilla, chikunete elami eria egotira iga yachi gosoka Nyamataro, na abwo ntotaete gokuna. Chisukuru buna eh, bono iga chisukuru nchire totaete ko upgrade, chisukuru ibere ibere ibere,

kwegendereria. Gocha buna iga central ward, ntobwate epaara ekorwa egesa yagenda gochia Kianyabinga yachia gosoka Getare, nero ekorwa ekoenda Iteresi yagenda mpaka Getenga igoro. We want to help yachia gosoka mpaka children's home iga aria jogo. Totaete ko loss chipaara echio chinyare goeteka. igo na ingokuna bike bike, ase engencho tingoteeba kera egento. Igo bono ekero keria gokwana chipara eching'ana mochikorosie, igo chikorosie ekero kwabeire omojumbe. Yes, O- naki Omanye ngo- gochisaba, ochie gose already gwachisabire kwaeirwe bono oka omojumbe nari gochikorosia. Bono iga nchiro chiasabetwe omonto atarabwatereria. Mhm. Nchiro chi chia chia chitarakwanerwa, chitarakunwa, inche ngochigokora ki? Ngochigosuguma. Mhm. Eh, nchiro

nari tokoenda ki nari insa tokoenda chinde nomerese. ereikire atebe ng'a for example aye no mokora no eh, ase ofisi omo deputy president agoteba ng'a ase eng'encho inche nde ang'e nomo deputy president aye mashinani aria ore tiga munde araire egento eke gose oyonde agoteba ng'a ase eng'encho nde eh, grass root iga inche ngomoboreshe abanto tiga ndaire egento eke onyore co- eh, eh, conflict of interest chiasoire how do you handle this

obeke buna amaangi okoa, gose emagaaro okoa, gose erecha okoa, abanto baria bakobapinga, sitari na- nere bararo sokia abanto rituko eri bache goaka, erinde basarie, ba- ba- ba- beroserie ecandidate. You see? So it has to be a negotiated thing. Right, asante sana tianga tonyore chisemi koruga iga ase studio gocha iga iga riria tonyare gosanga amo naye minto bwakire. Yes, minto bwakire. Eng'era yainani pamoja na oyo minto obwakire buya studio. Bwakire buya Dan. Eh, nabonywete ng'a Anthony atemire gotueresa agabu riswali nkere nakomoria riswali erimo iga gose abere. Mhm. Ase obwango riswali ritang'ani nare kobori niga. Yes.
Twabere tokorora kero kende abasae baito abake bagwete oki kobori ebirogo binde bionsi. Mhm. chinsa chinyinge kwanyora kero kende okoramana gokoba mono ase abachori babo, ase abanto baria bachorire korwa gusii yaito, abarai mbaria bachorire gusii yaito kwama konyora abasae abange bagotwara amatusi ase abaragi aba. Nare koboria Antony ere bono omosae ngento ki akorora egento eke, ng'a ng'aki kebwenerete koba, inchera ki kebwenerete kodirigwa na kero ki'enchera endonge ekero omosae esokirie. Oboria oboraia ase enchera y'obwororo kira korama abarai baria kero kende barese ebiama ebing'ao naende egento kende gia kabere abande twachia bagopinga amang'ana ye chiwiribaru, ng'a inisedi, ng'anga, rende mware gochakera nonya nepikipiki ng'a omonto ng'aki ara asoma, kore esukuru oikaranse isiko abwo omaekomoa ewiribaru ribe okomoa nonya nepikipiki achakere ompa otipe one eromi gorio nomoidani. Mbuya mono sana ribori rigiya sana omosike Anthony abwo minto bwakire sangana inche gwetera 0715469925

Na inche nkoiraneria buna oyominto Dani atebire, na ase abamura abasae mbare bakobooria ebirogo bare abake, alafu na abanto basoa koramana goetera kobooria ebirogo ebi. Tindi gekogera bakoramana, ekero okogenda aye ase gwachi goteba na nkobooria ore chikura gwasoa korama abande, na aye oteneine kobooria ekerogo kiao. Tara gokoboria ekerogo kiao, gwaetire erieta riao, goet- otige erieta ri'omonto. Ase engencho nere ankorigia are, nonya tari goeta, tiga komotarera, na aye ogokora ebiya, ere achie gokora ebibe. Naende nkoborie omo- omosaa oyio ore emega abwo. Mbuya sana eye agoteba ng'a ogoreire aba, ogoreire ebirema ebi chigari bagotarera ogore, ogo, os- oire- oaire abana b'esukuru chi school fees. Abanto bamenyete noborema. Abanto eye bamenyete noborema. Mm. Gochi motuga iga eye nko- nkoboria nko ngochi koboria are ekerogo. Mm. Abanto abange bagoteba ng'a twakonyire, bakogenda bagochi kogenda iga aria ekero bairire. Bamanya koira nenka yabo mbari komanya nonye, nonye noria ore omo, nonye nekeremo ekia ekero kiamoeta chikure atari komorigereria bono aye akwerigereria ere bweka omonyene na aba ne family yaye. Right, Ase asante.
eng'encho ase eng'encho abange ntwabaroche bo, na Mm. etogosaba Nyasaye tiga bai tiga bai ba- bagendere kobori, lakini bakonye abanto buna ebirema ebi bakonya nari Amatuko akogenda amange makorigenderera omotu nere omogeni oyio mokwani. Mbuya mono Asante.
sana omanyete abanto abamenyete noborema gotoka bare ba- ba- babekirwe erieta gete bakogombigwa yani yani mbakodhararishwa nkorora Kabisa. lakini ntari mang'ana riburu ribo ribo riria dani neria moswati oo

bono obutari it is not the way to, to go ekero otaete goteba egento kiao getebe na oboremu na amasikani tari lasima oroke omonto omochinga oroke omonto ki oroke Omoriri aye omonto eke- nomoriri. ekerentane waye nomoriri nini tobwati bongo eyio teri boronge aye tari masikani eki tari gento ndatebe buna nabasae boka noe mbari abakoro mbare bagocha baetania ekero okorama abarai bande buna na obogochi babwate naende igo ogosaba as a eh, a CS nonya eite bwenerete Eh, egento gia kabere omomura oyo naba oria igoro ya chiwilbaro omonto Yes. osomire aye wilbaro Mm. Ah, eki ne egento eke igo bare gochecheria ruto ruto iga achagete egento gekorokwa urban youth

bakaamua gochecheria ewilibaro which is okay lakini bari bakobwati Ruto bari bara majority chihasla mbamaete Ruto ogataete gwempower abanto aya akarua naende agateba abanto basoe ebiombe chisako nabaa chimilioni ibere onyaye buna makori kore igaa ogokora egasi igaa omorugi oo Ninka are tabwati gasi for example. Nabo okoenda ase esake eyio gwasaba chiribu isano gose ikomi oende ogorera chinyanya, esuguma nini onyakooni isiko aria ege- ege- egioski osugumera nere obogima nere omenta ase chiria okorenta. So that is empowerment achagete on his own etari ya serekari. Yes. Ase eng'encho chiprogram chinyinge twabwati chia eserekari echiatenenetigwe. Noche? That is why. One omosubati oboorire egento ekiya sana, bagote abarai, ekere bono iga togokwana, togokwana amang'ana amaya. Amaya sana, mpaka Togosoa, omonto ang'e oyo tweba. ekeene, ewe naro Eki oratokonye. nekeene, Mhm. most leaders do that. Mhm. Na inche ntagete goteba iga, abarai bagokora igo mbari banto baronge. Mhm. Inche, korwa nachagete koboria, nagure so many times, nanya korwa eground. Mhm. Inche I continue supporting ase nkonyara, matanga taiyo ntari gwatokwa, mwana taiyo okogenda esukuru ogochangerwa ntari gochanga, monto taiyo ore nyagitari o- orwarete es- fi- e- ebiri ere igoro mono ntari gosupport. Chikanisa echi mpaka ntome na kebe egeke inche ti naende kere ase ngotoma nkoborie ng'o naende otoma naye bweka you see so inche nanya gotiga I continue supporting onye ndiri narenge omonto omobe igo nare kobuu. chikura iga Na ngechigwa osire. nsire egento ntarakwanera naende ebinto nebinge biro bintaete gocha gokora lakini egento kia muhimu Mhm, na ep- esukuru nere ebwente kwagachwa ase akoru kobotori mhm. eh, orore koru e- enchera eria kwenda seino ejunction Injunction. noche koru gesonso Mhm, otire gotira gotira igari mount kenya no eh, kisi eh, kitutu south echakerete mhm. otire egari gotira mpaka igoro geticha, otiire egabu korwa nyangina botoori iga ogende mpaka ogochie gokuna daraja, otiire gochia igoro egetunu keria. Sukuru teri aria, abana bonsi iga bakogenda either Nyabululu gose bagenda igoro Getembe. Nyabululu bono iga ebwate abana abange goetania, Getembe ebwate abana abange goetania, Darajambili ebwate abana abange. So we want to build one school there.

Enyakaruga y'amang'ana onsi.
Right, asante sana dakika ni ikomi choka chiabutukire mege chinsa isato chiabano mambia Kero keria togenta konya gosanga amo naye goetera minto efe emenya karue na magusii na kobua mono tore amo nomosike Anthony Kibagendi iga iga aase ase tore nateba ngonya kobwate kobori gose okomente nabo konyara gosanga amo nainche torache gokora ense emeiga kegima yenkwano yaito amo nomosike Anthony Kibagendi emambia iga ya bono minto bwakire
Emakoni. Yes bwakire buya Wakira no Muscanton. Bwakire buya.
Ono moto koro gokwana. Mhm.

Eh, amabata bere o- oreta mpaka tari gokonya ande onsi chisimi chiagenda chire nomwakera simi agokonya tari gokonya Mhm. bono nkobobori iga buna bono iga ndorose gaki ase ekaunti abang'ina mbarorera a- amba gochuti iga lakini otigere ageka kianye Mhm. bang'ina bakonyire ngori iga abatandiki omong'ina abwate emetumbo yaye egotandika. Abanto abagacha b'ekaonti buna oyio ase abana okonya komobwata korwa maega korwa maega. Omong'ina obwate erongori yaye ogotari iga nere anyore amaroko abachiere nyomba, kwanyora ng'a abanto aba mbabwatire. Omonto obwate emetumbo yaye akonya iga iga, kwanyora ng'a obwatire abakomotaba. Kwanyora omonto obegete akarogo kaye ekeenya igo okonya goakera abanto ebikoroto erangi iga onya kobarusia amato. Asaa komi na bibiri. Ekero Esemi yao yakubanire iga abwo, eh, korende okwanire enkwana engiya abwo, timanyete naki oranyerenerie. asante sana Mhm. Eh, first ngokoa amakwane lakini nabo bahaire abanto eng'ae bakaba abasae bachakire gokora ebinto bitabwenereti naki arakore akonye abang'ina aba na barabwo buna bono omoigu buna omoboraka oria arenge korera naki barakore bakonye abanto buna abwo nonya tarasoa kiro geki. Naki agokonya abanto buna aba, egere na barabwo barore, bakonye chinka chiabo mbuya mono na omochokoro. Right, asante ase emiyae yako bana abura kerende mbuya mono ase riborio erio. Mochokoro oboriri buya sana lakini naende omomura nare aa okorokwa Justin okoboria obo mca Kitutu Central Ward Yes. eh, ontebirie ngokwani Mbuya nomwana ma- onde okorwa fontina ere Fati- otebirie buna Fontina yago- ngare.
eh, agontei naye nomosani oye naende nagosigete sana asante sana Eh. this time tware korigani lakini ntumerana yes Mhm.
bono Mhm. egento egetang'ani natakang'iraneria amang'ana amange iga lakini tiga ndachaka nayuo omong'ina oyo akwanire Mhm. the kisi county government yabeire gegoharasia abanto sana Mhm. bagokora ebiasara Kisii town na Daraja Mbili Yes.
bakobanlisheria abasigari bari be county bachi babarwania babaura ebinto bakonia babaibera Mhm. rinde bakobwata bagoire paka ime bagosaba chibesa chinyinge otaoni nooni chiwiki ibere bari naende batenerete egasi eyio gotagora ebioski biabanto naende nabo batagete koboria obogambi korwa getutu chache south Mhm. Abanto baito lasima batebigwe ekeene. The Kisii County Municipality and the Kisii County Government. Omweshimiwa Pius Abuki, Patrick Lumumba, gaki tiga koumisa abanainchi. Abanainchi eki egento egeke akooni erongori gose agwake ero- e- ekerogo e- ekekorota erangi gose akooni omotumba oye ase are organized ase asafi. Nki mokobaboria? Babeire ofoias etogoteba iga neba cleaning up of the city eh, Kisii town nero tiga ekoru nomochoko tari lasima morwanie abanto aya number two motakobaoroki rende ase bakogenda you see ase eng'encho echiro tari lasima kera omonto atoke daraja nabo okorenta some services close to where the people are bari bataete kogora kera rituko nabo ogosoka korwa obisiga ogore esogisi gose egopi gose ogore chinyanya gose oakerwe egekorooto erangi. Nki bakoboria abananchi? Naende ntaete ntebe iga, egento eki nkeng'umisete sana, ase eng'encho ya abanto abange bagokorerwa igo, na abanto bakorwa bogetutu. Tari tari ase eng'encho bakorwa bogetutu naki nkwogera, generally ting'ancheti abanto bagokorera abanto ebinto bitabwenereti, na kobarianani, na kobasaba amaaki. eyio etabwenereti. Right. Omong'ina oyio okwanire buya. Omboriri, inki ndakore nonye tindachorwa about abanto buna aba? Ase bono iga tinkonyara korwana beyond gokwana iga na sometimes kogenda court. Buna bono mbare bakourwa oboremo nyanchwa igoro aaria. Ob- eh, ase akorokwa Nubia. Nubia. Oboremo bw'abanubi nonya na abana ba omogaka gesiora onye kwamomanyete okorete egasi ekanso for many years Mhm. na abande abanubi bare egari nonya na abagusii oboremo baetwe babete allocated engaki ya moi ne chi district commissioners ne chi eh, provincial commissioners that time abanto bachete bakaba chimea bakobarianania amaremo amaremo are nyanchuga are igo ngotebiria abananchi

the next interior ministers to be able to deal with this issue comprehensively. Egento nkekwamboria igoro ya empowerment, Mm, otarache koiraneria erie ribo rinde rari gocha, eh, naro gotebe ng'a makori rituko ria igoro nkwabete kogosanga nomosike Joash Nyamoko oyio ore supporter ya Ruto sana buna tomomaete korwa Busia, naende noo ere noyomo obo obwate eganga yogotwara oboma bw'omogusi. Does it mean that the Ruto team in Gusii is also divided? Ah,
ntete ngotebia iga Mhm. intwe timu ya ruto kisi na nyamira we are not divided kera omonto iga agochora ase agokora ki ase akogenda Mhm. abachumbe bare ase uda gose bagosupport ruto bonsi nobamanyete baria bachiete Kajiado nabarabwo buna obamanyete mbarenge oo Mhm. Na aramisi nkora tore mbare bagocha. Aramisi nkorora omanyete there are two things Mhm. korangeria obomo bwa omogusii korenta abagusii amo is different from kochampioni agenda ya omonto gete mobwete buna ntorochi mokoenda mwae egento gekari mwakora iga so anyway Nekere ng'a abanto mbare batebete ng'a ntoito bare asore chiparagete. eh,

Ntobasa gotiga pi buna bono ense yaangire pi, toteeme koremereria ake torenta ogoonchoreria ase oboraai, ase eng'encho within CDF, within county government, and even the national government, ebese nero ebwente koenda gokonya abasae banyare gwetenenera ebiasara. that is one Mhm. naende kwaigure serikali ya ruto ngoteba are chibesa nchire chigocha gotumwa 100 million per constituency Mhm. gosupport hustlers ase ebiasara biabo noche hustlers buna bakominyokiwa ne county government na bari bagotayana noborai bagochi koboria nabo bakobatitora kabisa so we'll have a bit of resources erinde abanto aba banyare gotwara what i can call decent kiosks ase abarakorere chigasi chiabo igo ngotebia abasae baito gusii na kenya engima Gaki toteeme gotiga amang'ana a madawa ya kulevya. Nonya na ekinywaji eke, kwanywa ekinywaji keria kebwenerete, naende kwanywa geke ngegokoengera. Ase eng'encho amang'ana aya a drugs asaririe chifamiri, arentire amang'ana a mental health. Abanto mbare naende ekero obokong'u bokoba moono, gaki mogoita. Buna bono onyatieka aria twatwarire too many cases, Ntoroche ase nare omoswati omosacha yaitete ase eng'encho ng'a omo- Kungu ochire amatang'ana ndoiranere Nairobi. Yes. Mhm.
Bono eh, igo tware goteba gaki mbakweita ase eng'encho nabo ogokwanera omopastor oo gose omosub chief gose echief yao gose morai onde iga nonye na omwalimu omokwanera omotebie gaki nimbwate obokong'u gete Mhm. na batari besa agokoa nabo arakoe ebirengererio biranyare kogokonya tochi gweita gose goita mokao gose goita abana bao, gose gosoa ase amang'ana ya uhalifu. Egento kende omonto nare iga iga okomboria, epaara ya nyanchwa, omosasa ochigosoka iga aria efamily ya moto- matoya, na nyaore ekona moino. Echi, those are some of the things we are looking at togochigokora once we get into power. Right now, ntori nkuru, toranyare gokora, omochumba oria oroo nere oranyare Nero gokora. oranyare. Tiga tonyore esimi ibere iga chi'omoerio, totigonyora enkwana yaye y'omoerio ase ebiromo ebi iga bia bono,

amang'ana y'obobe bw'omogusia bw'abanto akoroswa mapema, Mhm. buna koigwa ata ng'ere ki abayani gachagete koyosia Kitutu South, Mhm. emiaka ang'e seven yaete onye ntabwate ogo ang'e six iga. Mhm. Bakaba na ekero Kitutu egocha kobagana ogocha koba South, orare egento keria kiamaneka naende ki- naende omwana yabagire naende bakagotenena koba omorai ororo. Mhm. Obobe bw'omogusia ekero bwabangetirwe na omogaka Nyachae mbwakorete emeremo ogotoka nere omobe bw'omogusia tokana gocha tokana gocha mpaka ntweke togasoa buna omobe bw'omogusia twensi. Mhm. Ekero twasanta omonyacha atobeka omonyacha orure ororo. Omonto oria otagete kobeka abagusia abo mbura are goeta na abare abarangire, abachumbe bonsi, ababunge bonsi, abanto bonsi ate ng'a bono intare y'omonyacha Hegai oyo otobwate, ne spokesman yaito bono naende ntogante naye tonyore tonyore omonto. Gusii gusii yaito ne entambe erete abanto aba bonsi abarangire ne abachumbe abarangire ba- ba- ba- bachore omonto ng'a bono twachore nyarebe totenenere. Onye ensimba arati, onye nomogaka obo- onye nomwogi chaneki giaito matiang'i,

Political unity ni gusii neche tari bono iga this my assessment though kera omonto nabwate ebirengeri biaye. Asanti sana. Nomosike Omo- mong'are omo- bwoko. Omosike mong'are bwokong'o. You know that is a, a respected leader Mhm. who's been a senator. Mhm. Eh, who wanted to run for president. Mhm. Ribaga tware komokonya ere riria aba bagoteba oborai obomo bwa omogusii igo bare komochechereria. Mhm. Bono iga igo bagoteeba obomo bw'omogusii gochia aria, inki batamobwatiseretie engaki eria are kobarangeria? Ekeene agoteeba, bono iga it is purely selfish interest. Mm -hmm. Nomogaka oyo oakire, okwanire buya sana. Mm -hmm. Na mong'are, the same things I was saying. Mm -hmm. Tokwagacha nyomba within a, a day or two, mm -hmm. osoe. Mm -hmm. Lasima etware plan. Mm -hmm. Yeah? Mm -hmm. Lasima otware omopangilio.

I'm just trying to give you examples. Yes. Ntobwate minority leader korwa ogembo. Ntobwate all these leaders where are they? Ase sabu eye. Aya gokorwo noikaransa gaki tari ase bobe. Kero omonto okoboria obogavana bono iga Kisii County onkwaneire inche ki bagende. Kero omonto twaikaransire na Mangi, twaikaransire na Magara, nachire paka America goikaransa na ekijana gekoroku Charles Matoke. Matoke. Nakwanire na Obure, nakwanire na Ongeri na kero omonto. Igo bono orooche inche nomonto ntabweenti gochiikwa gochia mokutano buna oyo. Ekero keria ogokwana igoro
y'ogosanga nabari bakoboria oboraye. For example, aba omogusii atebe ng'a twasokiri nyarebe aborie oboraye ebe mokungu ebe mosacha. Will you support him or her? Bono iga at this point omonto oyio ochererirwe okwo nokweng'aina. Siasa y'obo president teri goagachwa in one day. The same thing I want to tell you. For you to achieve 70% Name and face recognition Kenya engima it takes ten years politics at the high level ogwaka siasa ya ense noche buna Ruto akominyoka ense engima Raila akominyoka ense engima naria oranyare komanyekana erinde ochorwe ntotaeti gokora siasa yobo yo ya ya ya ya ya yogokora echeche erinde ochi gwebageineria no etotaete koba in a system

Eh, tinega korwa kitutu chache north, inche igo nkorwa kitutu chache south. Mosubati naro okorokwa Esio Kenyuri, ore iga ase akorokwa korwa bomachoge. Ntobwate omosae gete otenerete eh, head of stores and what have you. Igo omonto oria nasigete abagusii, echama ekorokwa UDA the treasurer national treasurer bono iga amagara pdp eri ekeri ne e- egesumu egeke iga asoe enyomba enene nere treasurer naki omonto oyo atachareti abagusii gaki naende nomaete maangi nomonto oyo ime nonye gakonya kobwatwa igo bare nere all the time Ehe. yani nosoro noare nere noonde nere igo naki omonto oyo atasigeti abagusii Anyway, ase Anyway, eng'encho ye chinsa ase eng'encho ye chinsa chiasukire, chiasukire eng'ana yao ya omoerio Nakakankumira. yes eng'ana ya omoerio gochia ase omogusi ah, tari gochia ase omogusi bweka, mhm. eh, ndakuna buna noe n'abanto bakorwa bogusa ero. Yes. Nimbwente embata y'epaara buna eye ekorwa rioto igo, ekoenda raganga echi gosoka igo nga seino moino eramu nero, na iga abwo ntotaete konyora osi, ebe buna chiri chinde. Chipaara buna korwa ong'incha Matieko, Mosocho, rioto igo mpaka gochia Gesieka. Alafu egento buna esitima, Yes. econstituency yaito, inwe mobwate omorai gete ore iga ase energy CS orabakonyere kidogo na intwe ntotagete togosoa ase oborai ase buna gochi bokea abwo estima etaraika gochi ime aria kio ore ime ntotagete toteme estima esoe kera ase erinde abanto baito banyare gokonyeka egento kia omoerio nataka nkwanere na ebinto bibere egento egetang'ani Yes.
inche buna ndoche iga inche nomwana bwa omosubati mbare bagonsekerera

the same thing will happen in kitutu chache south and every part of kenya naende omonto ogotoa ribaga erio na omonto bweka ogotorengereri ruto aba bande bakwenda baegwe ebitina batebi oyu niga are iga na iga tagochorwa ebitina onye tinkonya naki ngoiki chikura elfu sita onye tinkonyara gochorwa that shows you abanto mbaro noe mbono to- bagocha komenteka toiki chikura noe na emerongo ebere egento nataka ntebie abanto baito mono mono baria batarabwate ekura

mwanyorire ebibanda. Yes. Gaki genda mobwate ekura ase obonge, nari omogusia akonyara gosikwa, ekero akoba again, twaewa obominista bwa interior, na obonde twaba babere chiminista ibere. Mhm. Noche? Aya number two, nataka ntebie abasae iga, gaki twesike ande onsi ase tore, erinde nari abagaka na abang'ina baranyare gotosika, Intwe togoteba noborai togokora ki? Tokoboria. Ekere bakorora motesigeti, mobwate obochai, mo, gokora ebinto bitabwenereti ekenyoro, obotayai, ne, ne, ne ebinto gete bitari bia masikani, igo bagoteba nonya naba abasae tobae ekerogo nabo bagochi koba igo. Igo baminto esike na madawa ya kulevya tuwache. Hata kama unapiga kinywaji kidogo Kwanyuge keigo kegogoisana kwagenda nyomba boronge. Egento kende igo ntaete goteea abang- abagusii baminto, toche amo, tosikane, twanchane, totige emoko. Orore Facebook abanto bakondaama abange huwezi kuwa, huwezi, tari buna ere bage- abanto babo getutu, bakorwa chiconstituency chinde. Bakondaama erinde barorekane mbare igoro mono. Nki okondaamera? Tindi koragera mwao, tindagochanda,

na amasikani lakini gwacha kwandama kwarua ekero kwairaneria bobe naende gwacha gotena naki okoiraneria abanto bobe aye no kiongozi kiongozi kero ki nkebwati feelings ekero ogocha ogokwanera mokwanere na amasikani Mhm. nere iga agokoiraneria na amasika Mhm. na amasikani Mhm. Eh, erinde nkorere ngoteba iga Mhm. Kisii County Mhm. na Nyamira County Mhm. twaikire ase bono tobwente cooperate national level in terms of industries in terms of empowerment ya abanto baito, in terms of noe nabarai togochora quality of leaders. Igo twaikire twanyorire information abanto baito this time round tiga tonyare korenta ogoonchoreria okoronge erinde totware abarai baranyare gotorwanerera chiindustry echi twabeire togoteba nabo chigocha onye tobwate abarai bare ready gotobwatesia chipara nabo chikwagachwa chisukuru nabo chikogenderera chi resource centers eki na egento ntaete kwagacha kisi count, eh, kitutu south Mhm. a resource center ebwate chi library we can try and do one for the constituency na baadaye nabo togokora one per ward ebwate chi library ebwate chi studio abanto bakorecord music babwesomi nonya na emang'ana aya yobo- yoboraria and what have you so tiga toche amo twanchane tosikane totige koramana totige koiranerani bobe naende. Chikonmani echi bakoeroka buna ngokora bare iga na iga, na barobwo barwo oo barente kera omonto ime, batige gotong'aina, batige gotochaya, barente kera omonto ime. Nonya na abang'ina, mbang'ina ki bare ase en- eformation eywo, abang'ina mbaro oo nonye bagwete chikura, omong'ina buna Teresa, omong'ina bunaa Alice Chae korwa Nyamira, omong'ina nonya no Sally Otara o- korwa Kisii County, na baria bande abang'ina mbaro noe Fontina oyio, na abande mbaro nare okorokwa Gloria, nere okoracha chimidia echi, anga nabarobwo nko- ntobaroche motware. Lakini bono, kere togokora amang'ana buna ne obomo, lakini kwanyora ne aba- abagaka boka, naende ogochecheria koroo, naende barwa obarama abanto bande eyio teri kobwenera igo nkoiraneria mbuya mono Mhm. ase ogonchika naende nchike kabere Goika- gatatu bono goika- nairanire- goika- goika- nairanire nche ngosi- siasa. goika nche ngochi gekera ndoche ng'a kwairanire Ekonda- siasa. ekonda eri naegwa njaera bono nairanire Eko- tiga tokore eko- egasi ekonda yo- ekonda y'omosike ematiang'i eraera ekiagera eh, goika omotunywa kabere all the civil servants bagwente koresign baende siasa eraika maybe february omosike ematiang'i ateba ng'a nkosware siasa y'okobori boraya kebo- kerwa ekenereri Eh, eyi ne ogwancha kwaye ka ko decide ngote nare ekerogo kio en- eh, kiense na inche ang approach tokwane uh, he is a hard working individual buna a hustler he, he, he, he, ntegerere chi ebinto biria agoteba atagete gochigokora nabo tokomosira nabo tokorengereria torore naki tokomokonya Epara- lakini ntete ngotebi naki Mhm. siasa yense Mhm. Noe mbono iga, onye torasoka buna nobochumba okobori boronge osoke ominyoke kabisa mm. amatanga ayo igwekane chikanisa echi mm. oetanane mm. nechinso orasari gaki kane ense engima okay, bari bakobori noe nkorwa amerika nabo okobabori chikuraire nga chigocha chiaika epara nere eh, ya valcon yarosigwa bwango iga eh, eh, yarosigwa bwango iga ka upgrade korwa valcon mm. gochinyanjo rero noe pare rigere kitutu chache south ye iga ekunete kitutu chache south

nere nagokwania sana Wa- walter omwenga Mhm. na abande Mhm. lakini nataka ngotebia iga egento buna epaara eyio gaki na obosooku Mhm. abarayi baito nainwe gaki mwarora gaki mwakora the right thing once bono epaara buna eria why should we waste resources like that bono ekorwa eria kabere ase eng'encho yakoretwe bobe bwango bwango gotema koorokia abanto ase Ng'a- eng'encho mhm. the governor went there two three times agotara ase epaara eria Mhm. what is that gaki noe nere obu na obosooku obonene iga aria aro toiranie eumaega Right, Igo as- ngoteba mbuya mono Mhm. ase ogonchika nchike naende naende nchike eh, two three times tonya gosemia abanto baito ase tokonyara Mhm. naende next time onye gokonyara nabo ogonchika na mochumba onde koru ensemo eye ende bari barengereti different from uh, the bottom up economy Mhm. erinde tonyare korora naki to to togo debate to- tosemia abanto baito